Тапкыр Татарстанның иң яхшы товарлары исемлегенә кердек. Ел саен шушындый бәйге оештырыла һәм шул бәйге дип әйтик инде. Бу Татарстанда оештырыла?
Татарстанда лучший товар Татарстаны монда керү бик зур дәрәҗә инде. Һәм менә шушындый Татарстанда җитештерелгән бөтен төр продукция, бөтен төр оешмаларны шушылай итеп буклет итеп чыгаралар. Сез дә шунда кердегез? И, без шунда кердек инде. Ел саен монда хәтта менә
Әйе. Сезнең әйберләрегез була беренче. Әйе, безнең инде теге ничек дип әйтим, VIP товарлар арасында признан как лучший дип әйтик инде русчалап дип әйткәндә. Бөтен милли милли орнаментлы
эшләрбез. Вот. Гомумән, менә... Э, менә шундыйрак мендәрләр индеме? Әйе, мондыйрак мендәрләр.
Анда без э, күпчелек чиракта э, бизәкләр авторлык дип әйтеп булмый, чөнки татар милли орнаментларына таянырга тырышабыз. Әйе. Башка мастерның эшен без үзебезгә йөкли алмыйбыз. Башка төрле бизәкләрне куллану, шулай ук аларның авторлык ларын боза. Шуңа күрә инде без тулысынча менә безнең гел шушындый каталог тора инде. Әйе. Һәм үзебезнең Татарстан милли татарларның милли бизәкләре белән бик кызыксынабыз. Безгә бик Шул хәтле китаплар әйме?
Милли бизәкләр турында.
Үзебезнең без тарихыбызны беренче белергә тиеш бит инде. Әйе. Ул бик зур җаваплылык. Һәм Фуат абый әле ул мастерскойга чыгып киткән килештер китап бар Фуат Галиуллинның Галимуллинның китабы. Анда инде без ул туплаган төрле Татарстан төрле почмакларыннан җыйналган бизәкләр, аларның тарихы, килеп чыгышы. Без инде күбрәк шуларга таянабыз. Чөнки Ничек дип әйтим, бизәкне ясап була инде ул, әмма ләкин аның һәрберсенең үзенең килеп чыгышы бар. Без аны үзгәртә дә алмыйбыз, боза да алмыйбыз. Җаваплылык аның өчен инде. Безнең эшләр дини эшләрдә эшлибез без. Нәрсә ул мәсәлән? Намазлыклар. Ага. Әйе, Коръән тышлары, тәсбих сумочкалары дип әйтик инде бәлки. Аларында теге әйберләрен, теге орнаментларын карап куянды, карап нитәсен инде, нәйме? Әйе, догаларны бик чигергә Аллах сүзе кергәннәрен догаларны бик чигергә тырышмыйбыз, чөнки ул әйберне киләчәктә нинди кайда ятуын, кайда булуын, нинди куллар белән тотынуына без гарантия бирә алмыйбыз, шуңа күрә ышандыра алмыйбыз. Андый вакытта инде мин кешегә әйтәм, безгә дини әйберләрне, догаларны чигеп бирегез әле дигәндә, мин аларга аңлатам инде, ул бик зур җаваплылык, сез аны беләсездер инде, э, аларны теләсә ничек э, юылмаган кул белән тәген тотарга ярамый икәнен аңлатып бирәм инде. Безнең э, эшләргә килгәндә, Мин үзем балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Фәрит ул вакытта эшлидер ие полиция хезмәткәре, РОВДда дип әйтик инде. Ул вакытта без алдык үзебезгә мондый бытабый гына пробный чигү машинасы. Бәя. Кул белән чигелә бит инде, мин чигеп утырам, азапланма инде ди. Аның бит машинасы бар инде ди. Туясың бит, чигәсең, алып куясың, чигәсең, алып куясың. Кул эше ничек инде бар? Менә шулай кызыксынып киттек тә интернеттан карый, карый, карый, карый. Ул вакытта акча да юк, ничектер кызыксынып, просто үзебезгә шөгыль булсын дип кенә алдык. Алдык тагын. Аңам, оказывается, бу алай җиңел генә түгел икән, алдың да чигү түгел икән, аны бит әле машинага килеп эләккәнче, ни дә булса бизәкне чигә башлаганчы, аны компьютерда һәрбер юлын салырга кирәк. Менә һәрбер атламын, һәрбер юлын салып, Ул бизәкне әкренләп ясый башлыйбыз. И менә шул бизәкне ясаганда бөтен җеп тип-тигез ятырга тиеш. Берсе артыграк китсә, арасы бушрак калса, бизәк матур да чыкмый, кирәк тә чыкмый. И менә шуны хәллек итеп, завлекать итеп китте инде ул безне кызыксындырып. Э, мин тегү, чигү белән төсләр, материаллар, тукылмалар белән шөгыльләнгән арада Фәрит кереп китте шушы э, компьютер эшенә. җыя башлады. Кичләрен эштән кайтабыз. Ни дә булса, ул безгә менә ничек дип әйтим инде. Ял итү, бергә мавыгу, тик куш менә тик Үзегезгә бер шөгыль сайладыгыз инде. Әй, бер шөгыль просто кызык кына булды. Кызыклык өчен генә тотындык. Сез моңа иҗат белән шөгыльләнәсезме? Шунда әйберләр белән катнашкан бар име? Юк.
Әйтәбез, мин рус әйткәндә чисто случайно чыккан әйбер, әйме? Юк, чисто случайно түгел, ул минем инде электән, мин мәсәлән, укытучылыкка укыганда, иң беренче мин авылга мәктәпкә укытучы булып кайттым. Ул вакытта дәресләрне туплап бирәләр бит инде, гел үземнең фән буенча да юк, миңа рәсем дәресен алып барырга әйттеләр. Ә мин кечкенәдән бик матур ясый идем инде. Ясау, әйе, ясау сәләте бар, безнең туганнарда дагы. Рәсем ясау сәләте бар. Шуңа күрә ул рәсем сәнгате ул минем өчен бик якын. Шуңа күрә мин үземдәгем балаларга 3 ел дәвамында рәсем шөгылендә, рәсем дәресендә укыттым, шул ук вакытта татар телендә укыттым. Үзебезнең тарихны өйрәндем, Татарстан тарихын укыттым. Болар барысы да ничектер бергә тупланды, менә күрәсең, инде тиктомалга түгел. Аннары инде мин үзебезнең җирле телерадиокомпаниядә 9 ел тирәсе эшләдем э, корреспондент булып.
Саба тулкыннары, да? Саба, әйе, әйе, Саба тулкыннары телерадиокомпаниясендә. Һәм инде э, Дәвам иттем, үземнең, ничек дип әйтим инде, профессия, профессия белән дәвам иттем, мин үземнең профессиягә ятышлы һөнәрне дәвам иттем. Мин һәм балалар бакчасында тәрбияче, өлкән тәрбияче булып эшлим. Анда без көн саен иҗат итәбез. Анда гел кул эше кирәк. Иҗаттан башка яши алмыйсыз? Юк, юк, анда менә гел яңа әйберләр кирәк. Гел нәрсә булса уйлап чыгарга кирәк, гел кызыксындырырга кирәк. Без тәрбиячеләр, без э, Кереп өйрәтеп, балаларны гына әйдәләп йөрүчеләр түгел бит инде. Без инде балаларны бөтен кулчуклары белән эшләргә өйрәтәбез, матурлыкка, сәнгатькә тартабыз. Менә шундый вак кына әйберләрдән дә ни дә булса шул ук э, пластилинны әвәләп булса да, нәрсә булса ясап куябыз бит инде. Без үзебездән нәкъ шул сәнгать кешеләренә әйләнеп бетәбез. Ул безнең конда. Шуңа күрә тик тормау дигән әйбер. Менә шунысы кызыклы, ярар миңа инде, моның белән бит әле мавыгып китте минем тормыш иптәшем Фәрит. Ул үзе бик кырыс, бик таләпчән һәм бик э, җаваплы эштә эшләвенә карамастан, кич белән кайта да үзенә кызыклы булып, Тынычланып, нидер бер мавыгу табып, кемдер балыкка йөри, кемдер хоккей ярый, ә без карый, ә без бит инде Фәрит белән утырабыз, га чигеп, бу компьютерда җыя рәсемнәрне. Менә инде гаилә башлыгы инде Фәрит абый дип әйтимме соң инде. Сез элек полициядә эшләгәнсез, әйме? Хәзер менә иҗатка күчкәнсез дип әйтсәң, әйме? Бу

Ол телефон?
Да, самый такие, нормальный. Ну, ә, кыйбат түгел инде ол телефон. Э, младший линейка. Э, кыйбат саналар, например, хатын кызлар э, тырнак ясатырга мин ярыма баралар. Это нормальный бәяс. Иә. То есть менә шулай. Алдый телефонда кыйбат саналар да? Кыйбат саналар, но тырнак мин ярымга кыйбат түгел икән.

Флайерс. Аннары Россия буенча инде Мәскәү, Новосибирск, Ханты-Мансийск округка кадәр бардым. Бардым. Эстониядә булдым, Турциядә булдым. Эстониядә бер үзем булдым. Анда тоже шул теге күргәзмәләрдә катнашып идең? Күргәзмә, ну вот
Что в шоке? Ты әле күрмәгән кеше кебек. Фейсбукта куясың бит инде. Фейсбукта бер ханым белән танышып киткән идем. Бер вара килә Гөлзинә апа, как раз туган көне недавно 72 яшь тулды. Эстонияда Таллинда яши. Бер яза тора. Әйдәгез, сез Таллинга киләсегез килмиме? Мендәрләрне күрсәтергә. Әйтәм, килә инде. Мин сезне чакырам. Билет теге бер рәт үзегез түләрсез дә инде, а проживание, культура программа без татарлар итербез. Менә там Россия кашын барган торган. И берничә көн уза, бу язып ятырган. Күзенә бара. А, Фәрит, мин сөйләштем, сине делегация кертәбез. Визалар теге проезд все бесплатно. Мин вообще әйбәт. Оказывается, менә бу кул эшләр белән син кушка Без бушка әйбер яратабыз бит инде. Эстониягә барып кайта аласың, Крымга барып кайта аласың, тегендә барасың, монда барасың. Мин бит тоже бит укымадым, өйрәндем, өйрәндем Лилия белән. Без бит просто менә ясый башладык. И кешегә оказывается шуй башлады. Кеше оказывается качество менә. Уштан Татарстан без за качество бирәләр, не просто так бирәләр. Ул бит узор безнең түгел, татар милли узоры. Монда качественный булгач, и конкурска барганда Конкурс менә бу лучший товар уздык. Алары торгово-промышленный палата бездән сатып алып, Мәскәүгә американское посольство бүләк иттеләр. Безнең мендәр. Әйе. Аңа зур шундый мендәр бар, как бы кожаный. Аны бүләк иттеләр американское посольствога.
Фотографиясе бар Фейсбукта, как послу Америки.
То есть

Сез буда ничек эшләйсең? Теге көн саен шушында кереп эшләйсең димме? Көн саен. Или Илхам килгәндәме? Илхам килгәндә.
Ә Илхам ойга ничә тагыр килә? Илхам периодис.
Ә буларны да кечкенә белән итәсе димме? Ха. Сәлам китәм. Менә монда уже семейный фото тора уже. Бу алда менә монда Вдохновение. тегеп, менә монда тегеп, менә монда карыйбыз инде. Э, шуңа карап, вдохновиться итеп.
Обязательно задание ярамый. Бу һәрберсен күрәсең, бар үзенең машинкасы. А, Бу по тяжелым ткани, э, то есть кожа, а, менә монда шундай обложка ясаган инде. Ради интереса.

Все равно трус встроены, кирәк булса миңа өчен зал китеп сөйләшә алам аның турында. Өйрәнеп беттек настройкалар белән буенча. Э, Ну, бу, кстати, менә бу ике машинка бирелгән грант. Мин культ грант биргән, это Everlock. Четырехниточный, переделанный под трехниточный. Ә бусы нәрсә өчен кулланылган?
Бу края ясыйбыз, Ә, чтобы теге матур булсын. Менә Болар ике станок, ике машинка нигә алынган, гранка алынган. Бу ике машин кранка алынган, менә штук бер мендәр тегергә, башта монда тегелә. Э. Монда тегесендә уже моторлата инде. Края опервочный стежка белән биргәч, э. бу бик иностранецлар карый инде. Мендәрне ачып, күрсәтәм, мендәрне ачып, шулай карыйлар инде, менә бу стежка булса, опервочный. Э.

Там Бурмишов. Менә бер утырганда программада ясыйсың бит специальный программа бар инде. Э. И менә шулай ничек әйтим, үзем уйлап таптым, анда монда, может, үзем дә уйлап тапмадым инде. Ну менә шул уйлап таптым табурный, под там Бурмишов. А. То есть бу некоторые кешеләрдә карый да, о, кара, кул белән чигелгән бит инде бу кулап торалар. Э. Шундый истәр настройкада киткәндә

Син үзен отрисовывать итәсең. Менә бу сөлге, бу татар сөлгесе. Бу Эй. музейдан. То есть музейда бар. э, Золотое шитье тамбурное. Э, Сөлге бар инде. Әйе. Яны янда фотографировать итеп, компьютерга ясадым, именно чтобы кешегә

Менә бу бер мең дишләр инде, эчтә бер мең стыжок ясады, то есть где-то бер сәгать, сәгать, даже заграк ясады тегеп утыра инде. Бу машинка үзе машинка бар инде ул. Ну что программа создавать? Э. Менә шундый программа саталар. Анда что самое интересное, бер нәрсә юк инде ул анда. Бер дискта, бер кечкенә